Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq żewġ espressjonijiet ħelwin li tassew fihom x'tomgħod. Fl-ewwel parti, Sefora Franca Lanza se tkellimna dwar l-espressjoni idjomatika fuq ix-xwiek, waqt li fit-tieni parti tal-programm Ġużi Gatt se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-qawl Fl-aħħar tal-mazzita issib iż-żbiba. Ejjew nibdew mix-xewk u x-xwiek. Grammatikament, il-kelma xwiek hija l-plural ta' xewk, waqt li xewkiet hija l-plural ta' xewka. Nistgħu naqblu li x-xewk nassoċjawh mal-uġigħ, mal-iskumdità, jew b'mod aktar metaforiku mat-tiġrib tal-ħajja. Ma tantx nieħdu gost meta nsibu xi xewka jew tnejn f'ħutha wara li suppost ikunu naqqewhielna, jew lanqas ma nieħdu gost jekk xi żunżana tagħtina x-xewka għax it-tingiża tagħha tkun qawwija u l-ġisem jaf ikollu reazzjoni qawwija għaliha. Hawn min, pereżempju, tintefaħlu siequ u tiġi qisha ballun jekk it-tingiża tkun ngħatat hemm, jew agħar minn hekk, Hawn min jintilef minn sensih jekk forsi jkollu reazzjoni severa. Insibu wkoll ir-rizzi li huma miżgħudin bix-xewk. Irridu noqogħdu b'seba' għajnejn biex ma ndaħħlux xi xewka minn tagħhom meta nkunu qed ngħumu qrib il-blat. Bejn kull xewka Ir-rizzi għandu s-swaba', it-tentakoli, li bihom jaqbad mal-blat. Qawl interessanti marbut max-xewk u r-rizzi hu, Min jagħtik ix-xewka, imbagħad jagħtik ir-rizza. Il-qawl hawn irid ifisser li għandna nieqfu mill-ewwel lil min jagħmlilna l-ħsara, għax imbagħad kapaċi jagħmlilna għar. Simili bħall-ħut u r-rizzi, li dawn tal-aħħar sa ftit snin ilu f'Malta kienu jisservew mir-ristoranti bħala zalza l-malaġin, insibu wkoll il-bajtar li fih ix-xewk. Il-bajtra tax-xewk hija speċi li taqa' taħt il-familja tal-cactus. Issibha l-aktar mal-ġnub tal-għelieqi u meta titqaxxar tista' tittiekel. Xi ngħidu wkoll għal dan il-qawl marbut mal-bajtar u max-xewk? Niesna kienu jgħidu, Il-bajtar tax-xewk ma jagħmilx ħawħ. It-tifsira tiegħu hija li m'għandekx tistenna t-tajjeb minn min ikun ħażin. Ma nistgħux ninsew ukoll il-ward li fih ix-xewk, u b'hekk intaffu xi ftit l-idea tax-xewk man-negattiv biss. Infatti, issa li riesqa l-elezzjoni, Min jaf kemm ikun hawn nies fuq ix-xwiek sakemm jitħabbar ir-riżultat? Nagħlaq għalissa bl-aħħar qawl marbut max-xewk u l-ward. Il-Malti jgħid li mill-ward joħroġ ix-xewk u mix-xewk joħroġ il-ward. Jiġifieri li mill-affarijiet it-tajbin joħorġu affarijiet ħżiena u viċi versa. Tlaqna nisimgħu lil Sefora Franca Lanza. Tagħtina informazzjoni dwar ix-xewk u x-xwiek. Qiegħed fuq ix-xwiek, qiegħda fuq ix-xwiek, nisimgħuha ta' sikwit imma xi tfisser eżatt u minn fejn ġejja? Mela x-xwiek huwa l-plural tan-nom xewka. It-traduzzjoni litterali ta' din il-frażi hija on tenterhooks bl-Ingliż, jiġifieri daqslik ikun istħajlu lil xi ħadd bilqiegħda fuq siġġu bix-xewk. Jiġifieri ma jiflaħx iżomm is-saba' jew joqgħod bi kwietu għax hemm ix-xewk qed inigżu fil-fatt. Allura iħossu eċitat, iħossu anzjuż. U x-xewk ġeneralment nassoċjawh mal-ħażin, pereżempju jiena l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija l-kuruna tax-xewk li libsu lil Ġesù meta salbuh. Hemm ukoll meta tnigges subajk eh, b'xewka u tweġġa, eh, jew pereżempju meta niklu l-ħut u noqogħdu attenti li ma nibilgħux xi xewka. Nirreferu wkoll għal xi ħadd bħala xewka jekk ikun imqareb jew xi ħadd pezza kwistjoni. Jiġifieri l-assoċjazzjonijiet ta' din il-kelma huma aktar negattivi, però l-espressjoni tista' tkun anka pożittiva. Jekk Dak li jkun ikun ħerqan għal xi ħaġa li se tiġri, pereżempju persuna tinsab fuq ix-xwiek għal jum tat-tieġ li qed joqrob. Għandna espressjonijiet oħrajn ukoll marbutin max-xewk eh, li huma ġeneralment negattivi wkoll. Pereżempju meta ngħidu ġismi qam xewk xewk għax eh, ħadd xi aħbar ħażina per eżempju, jew tibda tibża. Zrajt il-wart u ħarġ li xewk minn xi ħaġa pożittiva ġiet negattiva, ġiet ħażina. Jew il-sienu fih ix-xewk, appuntu ngħidu il-sien inigges, għax dak li jkun mhux mill-ħelwin forsi u jgħid affarijiet lil dak li jkun weġġawh. Għanna u koll l-ismijiet topografiċi ġejjin minnom xewk, eh, per eżempju r-raħal ta' xewkija fawdex u fil-fat raġel mis xewkija insejħulu xewki. Din l-espressjoni kif għedna mifruxa ħafna, ngħiduha ta' sikwit u nisimgħuha ta' spiss u anke nsibuha fil-kultura popolari. Pereżempju fil-kanzunetta Xewk u Xwiek tal-grupp lokali Il-Brikkuni. Fl-ewwel album ta' dan il-grupp li jismu Kuntrabanda hija kanzunetta sentimentali qalb ħafna kanzunetti storbjużi u ironiċi. Kanzunetta li titratta l-imħabba u l-karatteristiċi li jinbidlu fi bniedem li jkun qed isir iħobb lil xi ħadd u fil-fatt il-kantant ikanta li l-maħbuba ħaditu minn fuq ix-xewk għal fuq ix-xwiek għax minn ħsus koroh u negattivi permezz tal-esperjenza emottiva tal-imħabba sar ħerqan għall-li ġej. Jiġifieri hawnhekk naraw eżempju eh, ta' din l-espressjoni mill-lat pożittiv. Fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-qawl Fl-aħħar tal-mazzita issib iż-żbiba. Ġużi Gatt se jipprova jurina li dal-qawl popolari mhux minn dejjem kien jingħad b'dal-mod u maż-żmien ġarrab bidla f'kelma minnhom. Infatti, dari, flok il-kelma żbiba kienet tintuża l-kelma anċlita u kienu jgħidu li fl-aħħar tal-mazzita Issib il-qanċlita. Intom tafu x'inhi l-qanċlita jew għal xiex kienet tintuża? Ikolli nammetti li qas jien stess ma kont konxju tagħha, imma lissa ħanħallikom ftit bil-kurżità ħalli tisimgħuha minn fomm il-kelliem tal-lum. Ħanaddi kelmtejn ħfif fuq dal-proċess tat-telf ta' kliem. Minkejja li hija għafsa ta' qalb għall-wirt orali u eventwalment miktub, li l-lessiku jintilef minn ġenerazzjoni għal oħra, dan huwa proċess naturali f'ilsienna u f'kull lingwa. Jiswa mitqludeb li kemm jista' jkun nippreservaw il-vokabularju u l-idjoma Maltija. Għax ġala darba jintilfu, imutu mewta naturali u diffiċli ħafna jitqajmu lura mill-mewt. Għaliex allura kelma bħal qanċlita tintilef maż-żmien u ma tibqax tintuża? Hemm diversi raġunijiet, iżda l-aktar ovvja hija l-introduzzjoni ta' kliem aktar modern li jispiċċa jieħu post dak ta' qabel. Bil-konsegwenza, li fi ftit ġenerazzjonijiet xi kliem isir absolet u jinqata' mit-taħdit. Nistgħu naqblu li l-progress jista' jkun tajjeb, imma fl-istess waqt ma rridux nittraskuraw dak li huwa tagħna u dak li għandu storja ta' mijiet ta' snin, għax awtomatikament il-lingwa tiftaqar. Tlaqna nisimgħu lil Ġużi Gatt ikellimna fuq it-telf tal-kliem u l-etimoloġija tal-qawl fl-aħħar tal-mazzita issib iż-żbiba. Għadni niftakar ħafna snin ilu kont għadni l-iskola sekondarja, nikkalkula li kelli xi ħmistax-il sena. L-għalliem tal-Malti kien qed jaqra biċċa letteratura magħna fil-klassi u ħin minnhom qal, Din hija kelma qadima li issa intilfet. Sieħbi xi żewġ bankijiet tal-iskola għal bogħod minni, għolla sebgħu u bl-iktar ton innoċenti u bl-iktar kurżità ġenwina, qallu kelma kif tista' tintilef, Sir? U għadni niftakar il-ħarsa f'għajnejn l-għalliem, u lil sieħbi qallu, qallu inti illum, liema kelma l-aktar li tuża, karozza jew karozzin, jew karettun, kien qallu. U dak li ftit ta' sin oħra kien jittama li se jieħu liċenzja tal-karozza mhux ta' karettun, qallu karozza. Dan kien fl-aħħar ta' snin 60, sewa. L-għallim qallu qallu biż-żmien il-kelma karettun tintilef. U sieħbi ħares lejna u lejn l-għallim, isu jrid jgħid da xi daqsxejn maħniex kif tista' tinsa x'inhu karettun dak iż-żmien sewa. Imma llum m'għandniex nistagħġbu għaliex Uliedna għaru każa għalina ma jafux nofs il-kliem li konna nafu aħna meta konna tanparhom sewwa, imma hija verità li l-kliem jintilef maż-żmien. Issa, sal-lum aħna għadna ngħidu u nifhmu x'qed ngħidu, li fl-aħħar tal-mazzita sibna żbiba u nkunu rridu ngħidu li konna mixjin tajjeb, kollox mexa b'wiċċ il-ġid, konna qed naħsbu li se nispiċċaw kollox bis-sliema u mbagħad fl-aħħar minuta sibna problema li żammitna. Imma billi tkun qed tiekol mazzita u ssib żbiba, x'ikun ġara? Ma jkun ġara xejn. Ibqa' fuq kliemi. Anzi, tgerger naħseb għax il-mazzita suppost li jkollha aktar minn żbiba waħda hija parti mill-riċetta. Hemm xi ħaġa ħażina allura u snin ilu kont nitkellem ma' familja Illi kienu bejjiegħa tal-laħam mill-Eġidd. Ara din ukoll senja, mill-Eġidd jiġifieri mill-antenati. Missieri kien ibigħ il-laħam, nannu bigħ il-laħam, bżnannu l-laħam probabbli iktar minn hekk. U dawn qaluli li jiftakru l-espressjoni oriġinarjament kienet fl-aħħar tal-mazzita sibna l-qanċlita. Ara issa tagħmel sens sew għax Anċlita taqbel ma' Mazzita b'mod li Żbiba ma taqbilx ma' Mazzita, imma mbagħad Anċlita x'inhi? Intom tafu li l-Mazzita sewa bħal bħal salzetta trid tkun marbuta minn żewġ trufijiet inkella mili tagħha eh, joħroġ barra. Issa biex torbota, mhux biex bispaga jew xi biċċa fil-diferru jew xi biċċa aljetta li hija ta' dażmin imma fil-verità Mhux dejjem kien faċli li ssib biex torbot, dawn mat-sit ħafna drabi u l-bsalzett kien isir fid-dar tal-istess bejjiegħ tal-laħam sewwa. Dana dari meta rridu mmorru lura ħafna fiż-żmien sewwa, meta l-kampanja kienet kienet ma' miegħek mimlija ħaxix ħażin jew jew selvaġġ għax ma nistgħux ngħidu ħażin issa. Kien hemm xitla jgħidulha anċlita li fost il-weraq u t-zuk li kienet tagħmel kienet tagħmel bħal ħjut irqaq ħafna daqs ħajta ta' minċott, imma li kienu b'saħħithom biżżejjed biex torbot it-truffi tal-mazzita u, nimmaġina, anki tas-salzetta bihom. Ara li biċċa issa tagħmel sens għax hekk inti tkun qed tiekol mazzita u ssib li r-rabta li rbit bil-qanċlita sewwa qisha spaga ġo ħalqek. Dik problema daqsxejn, sewwa għax tobżoqha minn ħalqek. Imma biż-żmien il-kelma anċlita, bħalma qal l-għalliem tal-Malti, insomma, intresiet. U l-Maltin illi jkunu jixtiequ li l-biċċa tagħmel sens, ħolqu kelma oħra, hux? U daħlu fil-fema tiegħi kelma sbiba. Għax dik taqbel ma' kelma oħra illi nużaw għax kultant meta ngħidu sibna trabilja u intop, ma nistax ngħid hawnhekk imma tafu li min insomma. Imma naħseb ehm, jiena għalkemm darba fejn qatt ma tkun 100% ċert, imma din hija reġistrata Anki fid-dizzjunarju l-letteratura tagħna, l-espressjoni fl-aħħar tal-mazzita sibna l-qanċlita, u l-qanċlita hija r-rabta li tkun marbuta biha l-mazzita.